אה! מיסטער האמפרי, וואס טוט זיך? נאך א טאג אריבער. דו ווייסט אז ווען אונז טרעפן זיך דא איז עס נאך א טאג געענדיגט נאך ארבעט. יא. שוין זיבן יאר וואס איך פאר יעדן טאג מיטן באס, און איך קען זאגן אז כ'מיין כמעט קיין איין טאג האמיר זיך נאכנישט פארפאסט. ס'איז גראדע נישט קיין שלעכטע זאך, נאך א גאנצע טאג האנדלען מיט קליענטן, אלע מיני סארט מענטשן, וועם איך ווייס נישט איך קען עכט געטרויען אדער נישט, קען זיין זיי ווילן מיך סתם בארויבן, ווייס איך אבער אויפן וועג אהיים ווארטנדיג ביים באס סטאפ האב איך א איד צו וועם איך קען מיך אויסרעדן און. איינער וועם איך ברויך נישט מורא האבן אז ער גייט מיר בא'גנב'ענען. איך פארשטיי זייער גוט וואס דו מיינסט, אבער נישט יעדער איז אזוי שלעכט. איך קען דאך די ביזנעס. אוודאי קענסטו עס. יעצט הארט מען דיך צוזאמען, צוויי געביידעס אוועק ארבעטסטו. יעצט האלט האנדל איך מיט דעם זעלבן זאך. נו, און דו זעסט דאך אז איך פרוביר דיך נישט צו בא'גנב'ענען. דו זעסט, אפילו אונז ביידע האנדל מיר מיט דיימאנטן, דאך זיצן מיר אונז דא יעדן טאג און מיר שמועסן פריינטליך ווארטנדיג אויפן באס. מען קען נאך געטרויען דאס מענטשהייט? אז דו רעדסט פון דעם, די פראגע האב איך שוין באלד זיבן יאר. וויאזוי טאקע? צוויי מענטשן מיט די זעלבע ארבעט קענען שמועסן ווי בעסטע גוטע פריינט. פרעגסט גוט, האסט נישט געדארפט ווארטן מיט דעם קיין זיבן יאר. לאמיך דיר ערקלערן די חילוק פון קאנקורענצן. ביז צוויי מענטשן וואס ארבעטן אין די זעלבע פעלד. ביי אונז אידן איז דאס אן אנגעגעבענע זאך. איך פארשטיי נישט. צוויי מענטשן אין די זעלבע פעלד זענען קאנקורענץ, ניין? ניין. אונז ווייס מיר אז קיינער קען נישט אוועקנעמען עפעס וואס איז באשערט פאר א צווייטן. נישט דא אזא זאך. ס'איז דא אן א שיעור מעשות מיט געשיכטעס אויף דעם. פארקערט, פארקערט, אויב האט מען נישט מורא אז יענער וועט דיך אוועק נעמען עפעס, ארבעט זיך אסאך רואיגער. דו ווייסט, ווען מען לעבט מיט דעם אין קאפ, ערלויבט מען זיך צו העלפן איינער דעם צווייטן, יעדער פארדינט דערפון. אה, דו זאגסט אינהאלטסרייכע זאכן. אה. אה. איך וואלט געזעצן מיט דיר געהערט נאך אבער מיין באס איז דא, צום ווידערזעהן מארגן, זיי געזונט. גוד נייט א גוד ביי. זיי געזונט. געדענק נאר, פארגין עט מען דיך פארגינען. פיין, א גוטע נאכט. הער מיר אויס אשר. טאקע וועגן דיינע כשרונות האב איך דיר ארויסגערופן. איך בין מיר זיכער דו העסט מיר גוט פארשטיין וואס איך זאג דיר דא. ס'רעדט זיך פון די נייע יונגל זלמן. וואס איז מיט די נייע יונגל? קיינער טשעפעט אים נישט, אלעס זעט אויס זייער גוט. אמת, אמת. מ'האט אים טאקע זייער שיין אויפגענומען, און איך בין זייער שטארק צופרידן. כ'האב אפילו געזאגט פאר די מנהל אז מ'מעג זיך אפלערנען פון מיין כיתה, נו אבער דאך. דער רבי וויל איך זאל טוישן פלאץ מיט אים? דער רבי וויל נישט גארנישט, איך וויל נאר די הצלחה פון יעדן יונגל, פאר דעם בין איך דא. אבער פאר א נייע יונגל איז אז אסאך מאל שווער זיך איינצוגלידערן איבערהויפט מיט די לימודים, פאר דעם האב איך דיר טאקע ארויסגערופן. דו ביסט ברוך השם א קינד מיט א גוט קעפל, און איך מיין דו וועסט אים זיין זייער א שטארקע הילף. ווי אזוי? וואס דארף איך טון? איך וויל דו זאלסט פארשטיין נאך איין זאך. ס'איז נישט נאר א נייע יונגעל אין קלאס, עס האט זיך אהער געצויגן יעצט פון א נייע שטאט, א נייע תלמוד תורה, ס'איז א שווערע איבערגאנג, אבער מיט די ריכטיגע הילף קען זיך עס אויסארבעטן. איז וואס וויל דער רבי איך זאל טון? איך גיי דיך מאכן פאר זיין חברותא, און איך וויל דו זאלסט אים שטיין צו די האנט. ס'איז א מורא'דיגע חסד פון דיין זייט. איך גיי יעצט ווערן זלמנ'ס פריוואטע טורער, ס'איז גענוג אין די אנדערע קינדער וואס קענען עס טון, דער רבי קען בעטן הערש לייב, אברומי, יעדער איינער. איך מושטער דיר צו צו ווערן די גאנצע בעל חסד און כיתה, וועט מיך נאך אפילו אנרופן אשר דגבי צדקה, ס'פעלט מיר נישט אויס. אשר, כ'האב דיך גענומען פאר א סיבה. דו ביסט דער פאסיגסטער יונגל פאר דעם. דער אייבערשטער וועט דיך נישט שולדיג בלייבן. אזא חסד זאגט מען נישט אפ. חסד העל איך טון אלס טאטע. יעצט וויל איך זיין א יונגל אזוי ווי אלע יונגלעך, און שוין. איך האב פארשטאנען, דו העסט מיר נישט גלייך זאגן יא. טראכט עס דורך און קום צוריק צו מיר ווען דו האסט א תירוץ. און געדענק, אידישע קינדער ווערן אנגערופן גוים לחסדם. דאס איז אונזער סבה. און מען האט נישט קיין אהנונג ווי א חסד פאר יענעם קומט גאר צוריק צו דיך אליינס. ווי איז ער דער איד? יעדן טאג טרעף איך אים דא פונקטליך פינף אזייגער, און פונקט היינט ווען איך ברויך אים איז ער נישטא. איך האף ער קומט מיר אן דער באס. אה, האמפרי, וואס טוט זיך? כ'האב נאכנישט פארפאסט דעם באס, ער איז נאכנישט אדורכגעפארן. ניין, ניין, ניין, נאכנישט. נו, ס'האט זיך געארבעט גרינגער היינט? פארוואס גרינגער? כ'האב געטראכט, ווייסט דאך נאך אונזער נעכטיגע שמועס וועגן די פארגינען זאך, זיך נישט רעכענען וואס יענער טוט. אה יא, זיכער, זיכער. האסט מיר געעפנט מיינע אויגן. אז מען ווייסט אז ס'איז דא גענוג פאר יעדעם, ארבעט זיך עס סאך גרינגער. הונדערט מאל גרינגער. איך מוז דיך דאנקען דערפאר. ווי איך זאג אייביג, ס'איז מיר א געשמאק צו רעדן צו דיר. טאקע. אפילו איך רעד שוין מיט דיר יארן לאנג דא ביים באס סטאפ, ווערט עס מיר נישט לאנגווייליג. אדרבה, ס'איז מיר גוט צו זען אזא מענטש ווי דיר. דו ווייסט, איך האב הנאה צו רעדן מיט דיר. דו וואלסט געקענט האבן א קרום אויג אויף מיר, דו וואלסט געקענט טראכטן אז איך בין עפעס א שונא דיינער, ווייל אונז ארבעטן דאך אין דער זעלבן פעלד, ביידע שטיי מיר פארקויפן דיימאנטן, דערווייל ביסטו מיר אזוי פריינטליך. ס'איז מיר א כבוד צו זיין דיין פריינט. אה, מיין באס איז דא. זיי מיר געזונט. שטארק. און זיי געזונט. און צו מיר רעדן. יא, זיי געזונט. צום ווידערזען מארגן. כ'האף אז מיינע ווערטער פאלן כאטשיג אויף הערנדע אויערן. איך זוך מיך נישט ארומצושלאגן מיט קיינעם. איך וויל מאכן פרנסה אזוי ווי אים. און ס'דא גענוג פאר יעדן איינעם. האט ער פארגעסן זיין טאשקע דא? האמפרי! האמפרי! דארט א. אוי די. די באס פארט שוין. האמפרי. אוי דא. נו וואס הייבט ער נישט אויף? ענטפער מיר שוין. כ'בין שוין געפארן. טו איך יעצט, איך קען עס נישט דא לאזן. ווער ווייסט וואס ס'ליגט אין דעם? ס'קען דאך אין דעם ליגן טויזנטער דאלער ווערד פון דיימאנטן. אקעי, איך זע שוין. איך האב מיך איינגעהאנדלט א מצוה דא. כ'על עס נעמען, כ'על עס אים צוריקברענגען מארגן. ער וועט דאך דא זיין מארגן, ער איז דאך דא יעדן טאג. ס'איז א גוטע זאך דאס, למעשה איז עס א גוטע זאך, די קידוש השם וואס קען פון דעם ארויסקומען קען זיין גאר שטארק, איך האלט איך מין איין זאגן ווי גוט און וואויל אידן זענען, און דא גיי איך עס אים קענען אויסשפילן ווי עס דארף צו זיין, מורא'דיג, כ'קען שוין טראכטן ווי די צייטונגען וועלן שרייבן, קידוש השם דורך א איד, אה דא איז מיין באס, איר זעט, ניין פאר נישט פאר נישט. ווי די פעקל? אה ס'איז נישט דא. רייע גוט. ער איז אריין אין פאסקע. ער האט גענומען דעם טאשקע. ווי זאגט יואל מאיר, ס'דא פאר יעדעם, ס'דא פאר יעדעם. ניין ס'איז נישט דא! יעדע דיימאנט וואס דו פארקויפסט איז א קליענט ווייניגער פאר מיר. און דו האסט דיך נאך געבויט א גוטע נאמען, דיר געטרויט מען, און ביי מיר קומען נאר די קליינע סוחרים וואס ווילן א גוטע פרייז. די גוטע דיימאנטן קויפן ביי דיר. און דו פארגינס מיך נאר מורא'דיג שיין יואל מאיר, אבער איין זאך, האסט גענומען דעם טאשקע און עס קומט נייע צייטן. לאמיר זען אז מען זאל דיך יעצט אנקוקן ווי א ארנטליכע מאן. ווארט נאר ווארט, פון יעצט וועלן אלע קומען צו מיר. כ'מיין ס'צייט אז איך זאל דיך אנהייבן צו פארגינען ווי שלעכט ס'גייט דיר.

יא, הא. אלעמאל דארף איך זוכן הענגערס. מאטכעלע וואס מאכסטו? א גוטן טאג טאטי. נו, וויאזוי איז געווען היינט דיין טאג אין חדר? אונז גייען מארגן האבן א פארהער און איך בין אביסל אנגעצויגן. א פארהער? אויף וואס? אויף די ערשטע דריי בלאט פון לולבא גזע. אזוי. כ'האב הנאה. איך בין זיכער דו וועסט גוט קענען. הלוואי. הלוואי. שייסט הלוואי. דו לערנסט פלייסיג. דו טוסט וואס דו דארפסט טון. דו וועסט קענען. דו ווייסט איך באקום גוטע גריסן פון דיר. ווייסט וואס? לאמיר עפענען א גמרא, לאמיר עס איבערגיין נאכאמאל צוזאמען, הא? זאלסטו וויסן אז חזרה, חזרה דאס איז די שליסל צו קענען. קום, מאך אויף די גמרא. ביסט נישט אפגעמוטשעט פון די ארבעט? ניין, אינגאנצן נישט.

ווייסט וואס, איך גיי מיר מאכן א קאווע, דו גיי ווייטער, איך קוק דיך פאר.

אבער דאס איז נישט די עיקר, די עיקר איז אז דו שטרענגסט דיך אן און דו לערנסט פלייסיג, און דו האסט געענדיגט די גאנצע זאך? יא. זייער גוט, ווען קומט דיין באס פאר מסמידים? נאך אפאר מינוט. אה, זייער גוט, איז גיי אין מסמידים וועסט לערנען פלייסיג, און שוין בלייבן דארטן דאווענען מעריב אין בית מדרש, יא?

ש. יעדן טאָג מאַכט זיך אַ דעטעקטיוו אָנקומען צו אַ ייִדישע הויז. זען וואָס ער שרײַבט דאָ. לאָמיר זען וואָס שטייט דאָ אין די נאָטיצן דאָ. וואס דרייט ער דא צאם אונטער קיינער זעהט נישט אין זיינע פריוואטע זאכן כ'האף אז איז נא דא זעה איך גארנישט אפשר באלט ער געלט אין די ספרים.

ער שטעלט זיך אהער אלס א ארנטליכער מאן, איך בין דער מוחל דעם קאווע, קום אהער איד מאך מיך נישט ווארטן, וואס איז דעיס, איך שטיי ווי א נאר, ווי א גולם, אן אומשולדיגער מענטש וואלט מיך נישט געמאכט ווארטן, דאס איז נישט רעספעקטפול, איך פארשטיי דאס נישט, אה דא ביסטו.

דו האנדלסט מיט דיימאנטן, יא? יא, איר ווילט קויפן? איך, אינדערהיים פארקויף איך נישט אזוי, ס'איז מער. מיט וואסערע דיימאנטן האנדלט איר? מיט עכטע? איך טו גרייטע דיימאנטן, וואס זענען שוין געווענדליך גרייט צו פארקויפט ווערן, גרייט פאר די סעטינג, ס'איז שוין געווענדליך אויסגעארבעט פון די. איך מיין צו פרעגן אז איר ווילט קויפן. עכטע אדער פאלשע? נא נא, איך האב נאר נאר נאר די עכטע, פארשטייט זיך נאר די עכטע. די ביליגע פאלשע זאכן איז נישט פאר מיר, אויב דו ווילסט קויפן, זאג איך דיר ביז איך קום אויפן ריכטיגן ארט, איך וועל דיר פארקויפן די בעסטע און שענסטע. איך מיין צו פרעגן, די טייערע פאלשע וואס מ'פארקויפט עס פאר עכט, אבער נאר די מבינים מיט א געניטן אויג פארשטייען דערצו. אה, חלילה, די, איך אלס איד פארקויף איך נישט אזעלכע זאכן. איך מיין איך קען מענטשן וואס טוען עס, אז איר ווילט קויפן ביי זיי, איך, איך האב מיך נישט. סאו דו, איך דארף דיך טראסטן מיטן ווארט? נישט מיין ווארט, איר קענט פרעגן וועם איר ווילט נאר. איך פארשטיי נישט, פארוואס פרעגט איר? וואס ווילט איר וויסן? איך, איך האנדל שוין מיט דיימאנטן עטליכע יאר, איך האב נאך קיינמאל נישט געהאט עפעס אזא אויספארשער זאל מיר קומען פרעגן צו איך האב עכטע אדער פאלשע זאכן. איז דא עפעס וואס איך ווייס נישט? בין איך געווארן באשווינדלט פון איינעם? די פראגע איז נישט צו דו ביסט געווארן באשווינדלט, די פראגע איז אויב דו באשווינדלסט אנדערע. איך? ניין! ניין! איך האב דיר שוין געזאגט, איך בין א, איך בין אן ארטאדאקסישער איד, אן ערליכער מענטש, איך וואלט אזא זאך קיינמאל נישט געטון. אויב אזוי באדערט דיך נישט אז איך כאפ א בליק אויף דיינע סחורה דא. קענסט קוקן אויף וואס דו ווילסט, כ'האב נישט דא קיין סאך, על פי רוב ליגט מיר אלעס אין געשעפט, אבער עפעס טראג איך אהיים ווען איך דארף ווען איך דארף איבערקוקן זאכן, איז געווענדליך לייג איך מיך אריין, דאס איז על פי רוב ווי איך האלט מיינע סחורה, דאס איז אלעס ווי דו האלסט דיינע סחורה? יא, דאס דאס איז נאכאמאל דער אבער על פי רוב איז אין געשעפט, וואס איך ברענג אהיים אפאר שטיינדלעך, דאס אז איך וויל נאך צוארבעטן דערויף ווייסטעך. איך גיי דיך פרעגן נאך איינמאל. און איך בעט אים פון מגראד אן קיין דריידלעך, ווייל נישט מאכסטו עס אלעס מער קאמפליצירט, איז דאס אלעס וואס דו האסט, אדער דאס איז נאר וואס דו ווילסט איך זאל זען? איך שפיל נישט קיין דריידלן, ווער ס'קען מיך ווייסט, איך בין א אויפריכטיגער, איך בין א באגלייבטער מענטש, איך זאג דיר קלאר, דא איז ווי איך האלט די סחורה וואס איך האב אינדערהיים, איך האנדל נישט מיט קיין פאלשע זאכן, איך האב נאך קיין איין שולד האב איך נישט צו מיין נאמען, דו פארשטייסט דאס? קיין איין שווינדל נישט! קיין איין שווינדל צו דיין נאמען! קיין איינס נישט! אזוי. קען זיין איר האט מיך בטעות פארטוישט מיט א צווייטן, דאס קען אפשר זיין, איך בעט אייך איבער פאר די מיספארשטענדעניש. הער מיך צו. וואס איז דאס? אה דאס? דאס איז דאס איז נישט מיינס, דאס ברענג עס אהער, יא דאס איך האב דיר געזאגט דאס איך וואלט עס נישט געעפנט דאס באלאנגט נישט צו מיר, דאס איז ברענג עס אהער. מיין קאלעגע מיסטער האמפרי, ער גייט נישט זיין אזוי העפי אז מען האט געעפענט זיין רענצל, ווייס איך ס'איז זיינס א זאך, איך בעט אייך, רעספעקט זיין פריוואטקייט. ניין רעדן אין אנבעטן פעלט נישט אויס. אויב ביסטו טאקע אזוי ערליך און אומשולדיג ווי דו לייגסט עס אראפ, האסטו נישט וואס צו זיין נערוועז.

אזוי ווי איך האב מיך פארגעשטעלט. מיינע פארדאכטן זענען געווען גערעכט. פיין האסטו פאלשע סחורה, קוק דאס אן. הער מיך אויס מיסטער ראזענבערג, דו האסט צוויי וועגן וויאזוי דאס קען גיין פון דא. נאמבער איינס, דו קומסט מיט מיר שיינערהייט אין פאליס סטעישן ביז מען ענדיגט דעם אינוועסטיגעישן. נאמבער צוויי, אדער שטעלן א ווידערשטאנד.

פארן נעמען איינעמס פארלוירענעם רענצל, איינער האט איבערגעלאזט א רענצל און איך האב עס גענומען, דאס איז נישט גערעכט, דאס איז נישט קיין דזשאסטיס, אזוי ארבעט עס נישט. גערעכט און נישט גערעכט עס צו איבערלאזן פארן ריכטער, און בכלל בין איך נאכנישט אזוי זיכער אז איינער האט איבערגעלאזט א רענצל און דו האסט עס געטראפן, פארוואס זאל איך דיר גלייבן ווייל דו זאגסט אזוי? איך זאג דיר באמת. דא א מענטש, מיסטער האמפרי, ער האט עס איבערגעלאזט ביים באס סטאפ, איך האב עס סך הכל באשלאסן אהיימצוברענגען, טון א טובה עס זאל נישט בלייבן דארטן הפקר, האב איך עס אהיימגעברענגט, מארגן טראג איך עס אים אפ, איך דערצייל דיר די מעשה אזוי ווי ס'איז, אויב איז דא עפעס אין דעם רענצל וואס קען פאר מיר מאכן פראבלעמען, איך דארף עס נישט. איך נעם עס מארגן צוריק צו אים, איך געב עס אים צוריק, קענסט עס גיין דארטן טרעפן מארגן, שריי אויף אים און לאמיך אפ! איך ווייס נישט צו דו ביסט נאיוו אדער דו שפילסט נאר אזוי, אבער איך האב באקומען א טעלעפאן קאל אויף דעם אדרעס, איך באקומען א ליעד, איז דא פאלשע דיימאנטן? איך קום אן און איך טרעף עס. עס דארף מען האבן בעסערע אויסרייד ווי כ'האב געטראפן דאס ביי א באס סטאפ. וואס א אויסרייד? נישט קיין אויסרייד, דאס איז ווארהייט. איך זאג דיר די פאקטן. איך פארשטיי, אבער ס'טוישט נישט די פאקט אז דאס האב איך געטראפן דא. אז דו ווילסט פאר מיר גיין קענסטו שרייבן א צעטל פאר דיין פאמיליע אז דו וועסט זיין שפעט, עס נישט דא זיין א שטיק צייט, עפעס האט זיך געמאכט, אבער מאך עס שנעל ווייל איך קען נישט פארברענגען א גאנצן טאג דא. רבונו של עולם, איך בין דא באפאלן, וואס? גוט, גוט. ארנטליך, איידל.

א מינוט, זיין טאשקע איז דא אויפן טיש. געווענליך לייגט ער עס אין א זייט. און ווי איז די צווייטע טאשקע וואס ער האט אהיים געברענגט? וואס איז דאס? טייערע מאטעלע, ס'האט זיך געמאכט א פראבלעם און איך האב געמוזט אוועקגיין. ס'קען זיין אז איך וועל נישט זיין אינדערהיים היינט נאכט. לייג זיך שיין און שטיי אויף צייטליך. כ'האף אז מען וועט מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף דיך צו זען בקרוב. האב מיך אינזין ביים דאווענען. וואס מיינט דאס? איר פלוצלינג דארפט אוועקגיין? און פארוואס זאל איך אינעם זון האבן דאווענען? עפעס איז זיך דא זייער פארדעכטיגט. כ'האב מורא אז עפעס א צרה איז געשען פונקט יעצט ווען קיינער איז נישט דא און איך בין אליין אינדערהיים. וואס איר קען געשען? כ'ציטער.

מאטכעלע, ברוך השם איך בין אינדערהיים. וואס איז גארנישט אזוי פשוט. וואס? דו ווייסט נישט וואס איך בין געווען ווען איך געליינט דיין בריוו? שטעל מיך פאר. אבער איך האב נישט אויפגעהערט טראכטן פון דיר און וויאזוי דו גייסט אויפנעמען די נייעס אין דעם בריוו. אבער ברוך השם מען האט מיך ארויסגעלאזט א דערווייל, ביז מ'וועט קענען מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף אינגאנצן אויפווייזן מיין שולד. ארויסגעלאזט? פון וואו? וואס דארף מען אויפווייזן? איך ווער מער און מער אנגעצויגן. שעפעלע טייערע. דער באשעפער פירט די וועלט. ס'איז דא איינער א גוי, האמפרי הייסט ער, איך טרעף אים יעדן טאג ביים באס סטאפ. היינט האט ער איבערגעלאזט זיין טאשקע. איך האב באשלאסן איך וויל זיין א גוטער, איך האב עס נישט געוואלט לאזן דארטן אויף הפקר, האב איך עס אהיימגענומען. אה, דאס איז געווען די צווייטע רענצל זזג. יא יא יא. און די רענצל איז געווען אנגעפילט מיט פאלשע זאכן, און פונקט האט מען עס געטראפן ביי מיר. און זאג זיי אז ס'דא גוי'ס. זאג זיי, זאג זיי, שטעלט זיך אויס אז מיין ווארט איז גארנישט ווערד. זיי זאגן זיי האבן עס דא געטראפן און זיי האבן מיך באשולדיגט. איז רופן דעם גוי. און זאגן אז ער זאל געוואר ווערן פון ווי די נענצע קומט, אזוי קען מען אויפווייזן דיין אומשולד. יא יא, זאגסטו שלעכט, רוף דעם גוי, ווייז וויפיל מאל כ'האב פרובירט צו רופן, כ'האב פרובירט צו רופן ווען כ'האב עס געטראפן, כ'האב עס פרובירט צו רופן ווען כ'בין אנגעקומען אהיים, כ'האב פרובירט צו רופן פונעם פאליס סטעישאן, כ'האב נישט אויפגעהערט צו רופן און כ'וועל אים יעצט רופן נאכאמאל. דא האסטו דער ערשטער. יא האמפרי ווער איז דעיס? ווער איז דעיס? יא מאיר ראזענבערג דיין באס סטאפ פרענד ני? אה וואס הערט זיך עפעס? האסט זיך פארבענקט? נישט געקענט ווארטן ביז מארגן? די ווייסט וויפיל מאל איך האב דיך פרובירט צו רופן? איך פרעג נישט וואס איז געשען, די מצב דא איז געווארן קאמפליצירט אז עפעס נישט נארמאל. אוי וויי, אוי וויי, וואס איז געווארן קאמפליצירט? וואס איז געווארן קאמפליצירט? דיין טאשקע וואס דו האסט איבערגעלאזט ביים באס סטעישן? פרעג נישט, בעיסיקלי ס'האט זיך געמאכט ערנסטע פראבלעמען מיט דעם טאשקע. האלאו האלאו האלאו, וועגן וועלכע טאשקע רעדסטו? וואס הייסט וועלכע? היינט ביים באס סטאפ, דו האסט איבערגעלאזט דיין, דו האסט נאך נישט באמערקט? דו האסט איבערגעלאזט דיין טאשקע ביים באס סטאפ, איך האב עס נישט געוואלט דארט לאזן האב איך עס מיטגענומען אהיים, איך האב עס דיר געוואלט מארגן צוריקגעבן, איך האב דיך געטרייט צו רופן אויפן פלאץ, האלד איט האלד איט האלד איט, איך האב קיין רענצל נישט איבערגעלאזט פינטל, שטעל דיך דא אפ. איך האב מיט מיינע צוויי אויגן געזען ווי דו גייסט אוועק און דיין רענצל איז געבליבן דארטן. זיי נישט ברוגז אבער נאך זיבן יאר דערקען איך שוין דיין רענצל. קען זיין אז נאך איינער אין די יונייטעד סטעיטס האט אויך געקויפט די זעלבע רענצל ווי מיר. יא, און יענער איז אויך געווען ביים באס סטאפ אין די זעלבע צייט. מאך דיך נישט נאריש. די רענצל האט מיך דא אריינגעלייגט אין ערנסטע פראבלעמען, איך דארף דיין הילף דא. ליסן ליסן, דאס איז נישט מיין רענצל, פארטיג. איך וואלט דיך גראדע גע'עצה'ט יואל מאיר, דו זאלסט אויפזוכן דעם אייגענטומער פונעם רענצל, ווייל ער דרייט זיך מסתם אן א קאפ און אן א רענצל. איך מוז אראפ לייגן, איים סארי, סי יו טומאראו ביים באס סטאפ, ביי, זיי גוט. העלא, האמפרי, העלא, ד ד, העלא, העלא. וואס האט ער געזאגט?

לאמיך עס איבערחזר'ן נאכאמאל. קודם א לעפל קאווע. דארף איך א לעפל. פיין. נאכדעם א לעפל צוקער. דארף איך שוין צוויי לעפלעך. יעצט קאכעדיגע וואסער.

בספירה? ספירה שערט מען זיך נישט. דאס קען איך דאך יא בארגן מיין שער מאשין פאר יוקל. געוואלדיג געוואלדיג וואס א קאפי קען טון צו א מענטש.

אוה, דו ווייסט איך כאפ מיך יעצט? ווען איך זאג ווען נאך איין לעפל, וואלט איך שוין היינט נישט געקענט מער טרינקען מיט א ברכה. שכוח באשעפער, מ'האט אויפגעשטאנען דריי שעה שפעט, הא? אלעס אריינצוקומען אין קאווע שטיבל און טרעפן לייזער אין א גאר גוטן גוסטע. אלעס גייט אים גוט, זמן שלעכט מזל'ס אלעס מיטן פיטום ארויף. נטע, נטע, בארואיג דיך! גייט מיר נישט אזוי גוט, ווייסט איר וואס די וועלט זאגט? אז די לעבן געט דיך לעמאנס, מאך דיר א קאווע. אה, דו גייסט מיט די וועג. דו ווייסט נאך די וועלט זאגט? וואס? גיי ווער געוואר. אה, שיקסט מיך אוועק הייסט. איך גיי נישט. נטע קען נישט אריינקומען אין קאווע שטיבל און אוועקשיקן לייזער. וואס וועט מיין טעראפיסט זאגן? איך וויל נישט זיין גערעגט אויף מיר. דאס אז דו האסט א טעראפיסט איז אויך א גוטע זאך. אויפן וועג אהער האט איינער אריין. דו קענסט מיין קאר? אויפן וועג אהער האט איינער אריינגעזעצט אין מיין קאר. נו? פרעג בעסער נישט די גארל איז טאטאל דיפרענט. גארנישט, די קאר סיט אלע שיין גוט. אזוי? יא. נעבעך נעבעך נעבעך. זאג, די די ווייפערס זיינען האבן זיך אויך צובראכן? ווייל עפעס עפעס זאגן זיי אז די די ווייפערס איז די שטערקסטע חלק פון די קאר. וואס ווייפערס? האסט נישט געלעבט א וואך צייט? איך הער, זעהט אויס דו ביסט גוט געשלאפן די נאכט. וועגן יואל מאיר האסטו אויך געהערט? ניין וואס? וואס? איז זיך גוט באנארישט דער גנב וואס ער איז. ווער? דער מאיר? וואס האט ער שוין ווייטער אנגעמאכט? איך האב שוין געווארנט יארן צוריק, שטיי ווייט פון די דריידלעך, שטיי ווייט פון די פאליסן, דער איז אזוי קלוג. זאג, דו קענסט אויפהערן מיט די רמזים? פארצייל מיר גאנצע געהעריגע מעשיות. אויב דו פילסט א לשון הרע, דעמאלט מוזט מיר נישט זאגן קיין נאמען. געווען זעכער אלייז רעדי איז וויסן דערפון. ניין, דאס איז נישט וועגן מיר און דיר, דאס איז וועגן יואל מאיר, דער גנב וואס ער איז. יא, אין קורצן, ער באשווינדלט שוין מענטשן יארן לאנג מיט פאלשע דיימאנטן. יעצט וועט קומען זיין רייע צו גיין אין חד-גדיא. נישט חלילה אז איך בין מסכים א איד זאל גיין זיצן, אבער אז ס'קומט זיך קומט זיך.

ווילסט הערן עפעס נאך מער? נעה. איז אט אמת? כ'האב גארנישט פאר מיין ווייב. ווילסט הערן עפעס גאר שטארק? נעה, נעה. איז אט אמת האט מיר מיין ווייב איבערגעלאזט. פיינעלי. א קאלטע זופ אין פרידזשידער, און איך דארף עס יעדע מאל אנווארעמען, און דאס איז אלס וועגן דעם דעם שווינדלער. איך פארשטיי נישט ווי נאריש א מענטש קען זיין. הער יא מאיר, איך פארשטיי נישט. דו ווייסט אז מען גייט איין טאג אנקומען צו דיר און מען גייט דיך פאקן ביי די מעשה, וואס וואלסטו געטראכט? וואס מוזטו טון אומלעגאלע שריט? איך איך זעה שוין, יעצט וועט קומען א גאנצע קאמפיין פאר דעם יואל מאיר, מען גייט אים באנעבעכענען די גאנצע שטאט, ריזיגע צעטלעך מיט טרערן דערויף, עד מתי! קיין פעני וועל איך נישט געבן! דו הערסט? קיין קיין פעני פעני וועל איך נישט געבן! דו ווייסט פארוואס?

נו ת, איך זאג דיר דו גייסט מיך דאנקן אז איך לאז דיך נישט אויסרעדן. איך קען דיך, נו? מיך קענסטו הייסט? דו ווילסט מיר זאגן דער גנב יואל מאיר קען זיך נו ת, נו ת, אדער סטאפ רעדן אדער דריי דיך אויס יעצט. האק מיר נישט אין קאפ אריין. איך זאג דיר דו איך קען דיר דער הערט נישט אויף. זאג אז מ'קען נישט טרינקן מיט א צעהאקטע קאפ. ביסט דא לאנג? ממש א מינוט. אה, אמאל קען איין מינוט אויך זיין צו סאך. נישט געפערליך. יא, ווען ס'איז דא ערגערס איז דאס נישט געפערליך, וואס? יא. חסדי השם כי לא שמני. גראדע דאס זינגט מען נאכן באפרייען, אבער זיי נישט צובראכן. כ'האב לעצטנס געליינט א ארטיקל, ס'דא מענטשן אויפן וועלט וואס האבן נישט וואו זיך אראפצוזעצן, באמת. זיי גייען הערן מוזיק, אז דו גייסט זיצן, כאטש נישט ערגעץ ווי דעם. דער אייבערשטער וועט העלפן. אמת אמת. איך גיי קיינמאל נישט וויסן וואס דו קומסט אפערען מיטן זיצן אין תפיסה. און נעמען אפ. יאר מאיר, איך וויל נישט גיסן קיין זאלץ אויף די וואונדן, אבער מיין שווער איז אויך געזעצן יארן לאנג פאר גארנישט. איך זאג דיר, דאס איז סאך ערגער. איך ווייס כאטשיג וואו דו גייסט זיצן, ס'איז אן אנדערע וועלט. יא, א דאנק, שכוח, באמת. לייזער, קען דיר געבן א עצה טובה? טו מיר א טובה, כאפ א שיינע בילד פון דיר פאר דו גייסט אריין זיצן. קען כאפן מיט מיט אונז אלע קענסטו כאפן א בילד. ס'קען זיין עס איז ארויסגעקומען אינגאנצן ווייס שוין פון דארטן. זיי זאגן עפעס עפעס נישט נארמאל שטויביג דארט אין די טוויסט אבער געדענק עני פראבלעם וואס דו האסט דו האסט צוויי גוטע חברים זיי זענען אייביג דא מיטצופילן מיט דיר אמת? יא איך וועל קומען מיט מיין גיטאר זינגען פאר דיר מ'וועט דיך מחזק זיין אלעס וועט זיין פיין. איך וועל גערן נעמען דיינע קינדער אונטערן טלית ביים דוכן און איך זאג דיר מ'וועט נישט פילן אז דו פעלסט באמת.

נו? נו טא וואס זאגסטו נישט הא? קען זיך איינקויפן דא קוק אזעלכע מצוות אונטער די פיס אזוי הא? אזוי גרינג צו זיין א איד? אזוי גרינג צו זיין א איד? ער איז א אנדערע מענטש ווי ס'איז אריין. יא. זיי די שמייכל. דאס מיינט א מצוה לשמה. איך וואלט קיינמאל נישט אפגעזאגט א מצוה. טאקע נישט? ווייסטו וואס, לאמיך דיר בעטן טאקע, אפשר וואלסטו געקענט נעמען א באטל מילך און טראגן צו מיין שוויגער אהיים? דו כאפסט מיר ביים ווארט. דו קענסט מיין שוויגער? נעם איך א מיטגעמאכט קינד, טראג א באטל מילך. ווי האב איך מילך יעצט? וואס הייסט? דא אין קאווע שטיבל. איך האב מיך שוין פארעכענען מיט טיטשער דעם שבת. דיין שוויגער טרינקט נאך מילך אין די עידזש? נא, זי מאכט א קאלעקשאן פון באטלעך, ווייסט. איך נעם דעם באטל, טראג עס אריבער אהיים, איך וועל שוין זאגן פאר ריטשארד. וואס גייסטו זאגן פאר ריטשארד? וואס הייסט וואס? נטע האט גענומען א באטל מילך פון קאווע שטיבל.

אנטלאפן איז פאלשע זאכן, פאלשע זאכן. פש. יא. פארגעס נישט צו נעמען די באטל מילך.

ליסן, ס'איז זייער א ביזי טאג, א ביזי וואך, סוף וואך קען זאל איך האבן מער צייט, ווייסטו וואס, קאל מיך ביינאכט, לאמיך זען וואס די זאכן וועלן זיין ביינאכט, ס'קען זיין כ'וועל עס יא קענען אריינשטופן פאר דיר, ס'קען זיין, אקעי, קאל מיך אויב איז דא עני טשעינדזשעס, אקעי, יא.

איך זעט אויס ווי א דעליווערי מען? איך האב נישט קיין דזשאב, טו מיר א טובה! וואס הייסט וואס הייסט א טובה? ער האט דיך נישט באצאלט? נע, ער האט גנב'עט פון שול. געגנב'עט? די חשבון מיט די גאבע. ווער האט געגנב'עט? נישט קיין גניבות, ווי עווער וועי ווי דא דיס, מען נעמט פון די שול, מען בארגט פאר די שול, אידישע ביזנעס, דעטס. זעמיר אידן. פששש, זעסט איך שלמה באטעמעלע. דא שטייט א גוי. וואס? וואט אנדערסטענד? זאגסט דא א סיבה פארוואס מען האט אונז געגעבן די תורה? ווייסט שוין וואס דו זאגסט. א דאנק. געב אבער אבאכט ווי דו גייסט. וואס? דו קענסט זיין שוויגער? ניין! וואס פארשטייט א גוי? געב אכטונג ווי דו גייסט.

דעטעקטיוו ראבערטס רעדט. שכוח פארן צוריקרופן. איך דארף מיט דיר רעדן. ווען מיינסטו קענסטו דא זיין? פופצן מינוט העט ארבעטן. אבער זיין צייט, דאס מאך איך קיין חסידישע מעשה, איך דארף דאך ב. ס. לאמיר זעהן וואס דא טוט זיך. א גוטן טאג דעטעקטיוו. העי! זעץ דיך! א גוטן טאג האמפרי! זעץ דיך אראפ. כ'הער האסט געטראפן פאלשע דיימאנטן ביי דעם איד. יא, א דאנק פאר דיין ליד, פאר די פעיק דיימאנדס, wow! הערסט? עס איז נישט קיין קלייניגקייט. די גאס איז סאך רואיגער און ריינער אן די גארבעדזש און בלאף. מיי פלעזשער. אבער זאג מיר דעם אמת, וואס האסטו קעגן דעם איד? וואס הייסט? איז ער דאך א שווינדלער? האמפרי, מיט מיר קענסטו זיין אפן. פון דא גייט ארויס נאר וואס דארף ארויסגיין. האסט נישט וואס צו זיין באזארגט. דעטעקטיוו ראבערטס איז די בעסט אוו די בעסט. איך וועל זיין סטרעיט אנעסט מיט דיר. איך קען אביסל די ליין פון אויספארשונגען. פערצן יאר אין דיימענדס איז נישט קיין קינדער שפיל. איך מיין דיך נישט פערזענליך אבער ס'איז דא א קליינע פראצענט צו קענען טראסטן א דעטעקטיוו. יא, דו זאגסט גוט, דו זאגסט גוט, איך קען נישט דיסעגריען מיט דיר, איך קען נישט דיסעגריען, אבער מיך מעגסט דיך טראסטן, דו האסט דיך, פאר א ריזען האסטו מיך גערופן פארציילן וועגן דעם פאקט, דיינס. רייט, רייט. אבער צו פאר רעדן ברענגט נישט קיין גוטס. האמפרי, מאך דיך נישט נאריש. איינמאל. העלא? אה, ביסט שוין דא? איין מינוט. הער מיך אויס. דו גלייבסט נישט אז דו קענסט דיך פארלאזן אויף מיר? איך וועל דיר צייגן. דער חברה'מאן דארף אריינקומען עני מינוט. גיי ארויס, מאך זיכער קיינער זעט דיך נישט. גיי דארטן אזוי אין די בעק.

זעץ דיך, זעץ דיך. דו ווייסט אז ס'קוקט נישט אויס גוט פאר דיר. איך קען דיר נאר זאגן דעם אמת. דאס וויל איך, זאג מיר דעם אמת און הער מיך אויף ארומטשלעפן מיט פאלשע מעשות. וואס א טאג לענגער ווערט די זאך מער און מער קאמפליצירט. כ'וועל דיר נאך איינמאל דערציילן די מעשה אזוי ווי ס'איז געשען. איך בין געווען ביים באס סטאפ אזוי ווי יעדן טאג. מיסטער האמפרי איז אויך געווען ביים באס סטאפ אזוי ווי יעדן טאג. ער האט געהאלטן זיין רענצל מיט זיך אזוי ווי יעדן טאג. זיין באס איז געקומען פאר מיינס אזוי ווי יעדן טאג, און ער האט בטעות איבערגעלאזט זיין רענצל דארטן. די געשיכטע האסטו מיר שוין פארציילט ביי דיר אינדערהיים. האסט אים געוואלט העלפן, דו שעמסט זיך נישט, נישט נאר האנדלסטו מיט פאלשע דערמאנטן, נעמסטו אריין א אומשולדיגע מענטש אים אריינלייגן אין פאסטעקע. איך האב נישט קיינעם באשולדיגט, איך האב נאר אזויפיל געזאגט אז. ווען איך האב אים גערופן זאגן אז וועגן דעם רענצל האט ער געלייקנט אז די רענצל איז זיינס, דאס איז די גאנצע וואס וואס וואס. נאר ווייל ס'איז נישט זיינס, ס'איז דיינס. איך גלייב דיר נישט אז ס'איז זיינס. לאמיר פרעגן, וואס דארף איך טון אויפצואווייזן מיין אומשולד? יעצט? אביסעלע צו שפעט. האסט געדארפט טראכטן דערפון פאר האסט דיך אנגעהויבן ארט צו דרייען מיט די שווארצע געשעפטן. כ'בין נישט קיין שווינדלער, פרעג יעדן מיט וועמען איך האב נאר געהאנדלט אלע יארן, ווייסט וואס? פרעג האמפרי, פרעג האמפרי אליינס. איך ווייס נישט ווער דער האמפרי איז, אויב ס'דא אזא מענטש האמפרי. וואדע איז דא אזא מענטש, איך זיץ זיך מיט אים יעדן טאג ביים באס סטאפ, ער האנדלט מיט דיימאנטן, ער איז דארטן נישט ווייט פון אונז. איך ווייס עס איז פארהאן אזא מענטש. וואס מאכט נאך די חוצפה גרעסער, לייג עס כאטשיג אן אויף א פאלשע נאמען, פאלשע דיימאנטן קענסטו מאכן, נעמען קענסטו נישט, א נאמען האסטו אויף די פיר זיכען אן אמת'ער מענטש, די וואס ווילסטו דער האמפרי זאל זיצן אין תפיסה אנשטאטס דיר? אה, דאס איז געווען דיין פלאן פון אנפאנג, אזוי האסטו האבן די ביזנעס אינגאנצן פאר דיר, אזוי האסטו פארלוירן דיין קאנקורענץ. איך? עלימינירן? דו האסט אינגאנצן נישט ארויס דעם בילד דא. איך וואלט נישט וויי געטון קיין שום מענטש נישט, אפילו און זיכער נישט מיין קאנקורענץ. צווייטנס, האמפרי איז אינגאנצן נישט גערעכנט ווי א קאמפעטישן מיינער. האט א פערטל ביזנעס פון וואס איך האב, אפשר. די זאכן זענען דאקומענטירט, דאס קען מען אלעס נאכקוקן. סאו ווילסט מיר זאגן אז אונז בלייבן ביים אלטן אונז זעמיר גארנישט קליגער געווארן ביי אונזער מיטינג דא? איך האב נישט וואס צוצולייגן. איז לאמיר מיט דיר אויסשמועסן די אלע קאנסעקווענצן פאר איינער וואס פארלעצט די געזעץ אין די יונייטעד סטעיטס, און נאך ערגערע קאנסעקווענצן פאר איינער וואס זאגט ליגנט אין געריכט.

יא חיים דוד? יא יא, ניין איך זאג דאס וועט ווערן היינט ארלעדיגט, איך וועל עס דיר ארלעדיגן, איך האב דיר געזאגט אז איך גיי עס ארלעדיגן און איך גיי עס ארלעדיגן. ניין דארפסט נישט, איך בין נישט מער ווי א איד וואס וויל ארויסהעלפן א צווייטן, דאס די גאנצע. פיין, בסדר גמור, זיי געזונט, יא אלעס איז ארלעדיגט, זיי געזונט, כל טוב. וועם גייסטו שוין ווייטער ארלעדיגן? ווער איז נעקסט? אה ניין ניין ניין, כ'קען קיינעם נישט ארלעדיגן, פארקערט איך דארף ארלעדיגן פאר איינעם, האב איך א מיטגעמאכטער איד ער מאכט יעצט חתונה, ס'איז נישטא דארטן קיין דאלער אין שטוב, נישט פארשטיין האב איך האט אויך א נישט געזונט קינד דארטן אינדערהיים, קיצור איך וואס זאל איך טון, איך פרוביר צו העלפן מיט וואס מעגליך. גאנץ א גוטער. גוט. איך זע איך קום מיט דיר נישט אן אין ערגעץ. אונז האבן זיך געזען אין קאורט דינסטאג, מאך זיכער אז דו האסט גוטע חברה וואס זאלן זיך אננעמען פאר דיר, אפשר א ברודער, א זון. מיין זון? דו גייסט אריינשלעפן מיין זון אין געריכט? איך שלעפ נישט קיינעם, איך זאג דיר, דו דארפסט האבן חברה וואס זאלן זיין גרייט צו רעדן גוטס אויף דיר. א דאנק.

צווישן זיינע ווערטער האסטו מסתם אליינס פארשטאנען פון וואס איך האב געוואלט אונטערגעברענגן. די אידן נעמט מען אוועק אלע קונדן שוין יארן. אלעס וועגן זיין ערליכקייט. מענטשן הערן נישט אויף צו רעדן וועגן זיינע גלייכע וועג ווי אזוי ער ארבעט און ער האנדלט. איך האב באשלאסן דאס איז עס. צו ער גייט זיצן צו נישט ווייס איך נישט, אבער די טראסט האט ער זיכער פארלוירן. זייער גוט, זייער גוט. מען דארף די אידעלעך איינמאל פאר אלעמאל געבן און לערנען לעקציע. איך דארף נישט לערנען גארנישט. איין איין רענצל האב איך געדארפט. די איבריגע פארלאז איך מיך אויף דיך. דו פארשטייסט אליינס אז אויב איך פארדין, פארדינסטו פונקט אזוי דערפון. וואס מיינסטו? מען דארף נישט זיין קלוג צו פארשטיין אז איך פארדין, פארדינסטו אויך. האסט נישט דארפט איבערזאגן קיין צווייטע מאל, כ'האב פארשטאנען. שוין. גיי. הער. דינסטאג האט זיין נייעס. העמער זיך טרעפן דינסטאג אין געריכט. זיך טרעפן. ס'איז גוט דיך צו זען.

דאס איז איינער פון די סיבות פארוואס אונז לייג מיר ארויף די הענט ביי שמע ישראל אפילו מען זעהט נישט אפילו עס איז טונקל דאך שרייען מיר אויס השם אחד. אבער ס'איז דא א קליינע השתדלות וואס אונז קען מיר טון, און דאס איז תפילה. ס'קען נאך זיין אז אונזער תפילה דא וועט העלפן יואל מאיר בן חיה פרומע פריידע אז זאל ארויסגיין זכה בדין. לאמיר נעמען אונזער כח פון תינוקות שבית רבן און מתפלל זיין פון טיפן הארצן פאר אונזער חבר'ס טאטע, אז די געריכט זאל ארויסווארפן אלע קלאגעס קעגן אים, אזוי ווי ס'שטייט די וואך אין לכל בני ישראל היו אור מושבותם.

מאטכע, זאלסטו וויסן, נישט קיין חילוק וואס גייט ארום, וואס גייט פאר אינדערויסן פון קלאס, ביי אונז אין כיתה ביסטו נישט קיין רחמנות. איך זאג אייביג, מען האט נישט קיין אהנונג וואס א מלמד דארף אלס קענען. איך האב אפגעשמועסט מיט אלע מלמדים און מיט די מנהל, וועט יעדעם זאגן דיך נישט נאכצוקוקן, מאטכע, אונז זעמער דא פאר דיר, סיי אלס א קלאס און סיי איך אלס א מלמד.

מען האט זיך געזעגנט און יעדער און יעדער און יעדער איינס גענומען לויט זיין עלטער און זיין פארשטאנד. אה. איך פרעג נישט פאר נייעגעריגקייט, ס'האט א סיבה אויף וואס איך פרעג. איך דארף וויסן די זאכן. וויאזוי האסטו עס גענומען? איך האב זיך נאך זיכער געזעגנט מיט מיין טאטע געזאגט אז אפשר גיי איך נאך דארפן גיין אין געריכט רעדן פאר אים. אזוי? אוי וויי! גאט זאל באהיטן! קינדערלעך, לאמיר זאגן נאך איין קאפיטל תהילים, ווען יעצט ווען י. מאטכעלע דער בעל המעשה דא, ער האט זיך עס אנדערש דאווענען.

מען קען נישט אוועקגעבן א גאנצע טאג פאר פאר איין זאך, יעדער מישט אויף די גמרות, דף ל' בית עמוד ב' איינס פאר די לעצטע שורה פון די ברייתא, אמר מר. נו, אמר מר. יעדער האט אויפגעמישט? יעס. לוקינג פאר. כ'זוך מרדכי ראזענבערג. סארי, מין קען נאר. אה, איך קען נישט ארויסגעבן קיין קינדער אן קיין שריפטליכע רשות. ס'איז א פאליסי פון די מוסדות. רבי כ'וויל יא גיין, כ'וויל גיין אין געריכט זאגן אז מיין טאטע איז א ערליכע מענטש, כ'וועט העלפן. מאטכע, איך מיין דיין טובה, לאז עס פאר די מלמד. איך מיין מיך נישט אריינצומישן אין ענקער שמועס, כ'וויל אים נישט נעמען אין ערגעץ.

ווער האט געגלייבט? מען איז נישט אין געריכט יעצט? געווען? מער דארף ער נישט גיין? איך האב געוואוסט אז דער אמת וועט ארויסשווימען. אבער ווי אזוי? גלייב מיר. כ'ווייס דאך יעצט אויך נישט פונקטליך ווי אזוי אלעס האט זיך געגעבן עפעס אזא דריי איבער פון איין מינוט צום צווייטן. ראבערטס האט געברענגט קראנטע באווייז און מ'האט איינגעזעצט האמפרי אנשטאטס מיר. האמפרי איז געווען שולדיג? איך וועל דיר פארציילן. אנפאנג האב איך געמיינט דיין טאטע איז שולדיג איך האב געטראפן די רענצל אינדערהיים. טון א טובה פאר א צווייטן דאס עפעס האט זיך נישט געלייגט אויפן שכל. אבער ווען איך האב געזען איינמאל און נאכאמאל איך האב אריינגעבאמפט אין אידן און עטס אידן זענטס א פאלק א גוט פאלק טוט חסד מיט אנדערע זיי גייען ארויס פון זייער וועג צו העלפן א צווייטן. האב איך אפגעמאכט ביי מיר אז איך מוז געוואר ווערן וואס דא גייט פאר. האב איך גענומען דעם האמפרי, איך האב מיך געמאכט ווי איך בין אויף זיין זייט, איך האב אזוי רעקארדירט אינמיטן שמועסן מיט אים, און דער גאנצע אמת האב איך ארויסבאקומען, און איך האב עס אפגעכאפט און איך האב עס געשפילט פארן ריכטער. זעהטס קינדער, איך זאג עס אייביג, און יעצט זעהט מען עס בחוש, אונז זעמער א פאלק גוים לחסדם, אונז זעמער א הייליג פאלק.